Beýik Taňryň ady bilen Salam bolsun gadyrly dogazlara mähriban ildeşlere ýene bir şenbe güne gelip ýetişdik ýenede bir täze bir gürrüň bilen bu günki programmamyz başlajak bolýa hemmäňizi salam aýtýan tüýs ýürekden. Salam berellere hem salam berjek bolanlara hem mäňle tüýsürekden salam aýtýan. Başda dostumyz Sadyk Rejebiýany men çagyraýyn. Olam maňa kömekleşmeli boldy. Ondan soňra gürrüňe başlarys. Sadyk tapaýyn men ondan soňra inşallah. Hawa, bu günki tema şol ýazyşymyz ýaly türkmenleriň taryhy beýik şahsyýetleriň üstünde boljak. Geçen gezek geçen gezek şol gürrüň berip ýörşümizde Möwlewiden soradylar-da, şol, şol türk türkmenliginden gürrüň berip barşymyzda, şonam bir açyklasaň diýip aýtdylar. Biz-de ony indiki hepde diýdik, ýagny şu güne galmaly boldy. Men häzir şol Sadygy getirsem gowy boljak. Şony ondan sonra başlabersek. Sadyk sen meni görýän bolsaň özüň maňa ýibere. Men biraz tapmam gynrak bolup dur. Hawa sazy be boldy. Sadykda men ýaly şu wagt Türkiýede ýaşaýar. Menä on bäş ýyl bäri gidemok, o-da on ýyl bolupdyr. Şol üçin bilerek şeýle bernama zat alyp gideýin diýdik. Salam bolsun salam aýdanlara Paýdarjan hoş geldiň. Hemmäňize salam aýtýan. Indi häzir gelip bilmän duran ýaly. Ol gelýänçä men şu arkamda syrtda duran zady tablowyny görýändirsiňiz şony aýdaýynyň agzyna oň kimligini. Gorkut ata şi. Gorkut ata. Ol dik durana ikisi de Gorkut ata. Dik duran şol Türkmenistanda heýkeli bar ata, Gorkut ata. Şol heýkeliň zadyny eksini alyp şu danyşygyň birine berip şoň zadyny nakgaşysyny suratyny çekdirdim. Men öň zatlydym da, hünäraý zibadadym. Özüm hem nakgaş däl, ýöne şol teorik derslerini berýän bar, sungat taryhy bolansoň. Iň azyndan bir teorik ýol görkezip bilýär. Oňa şuny aldym, soňra-da Türkiýede bir şol Dede Korkut diýýär da bular. Ýa oturan adam bar, aksakgal görýäňiz. Şolam Sellelidi. Türkiýäň Korkut atasy. Men-de bir türkmen telpek berdim eline, muny türkmenleşdir diýdim. Ondan soňra munam türkmen, özem türkmen da Gorkut ataň öz türkmen. Türkmenligini aýtýar ýazýaram. Şu wagt Gazagystan topragynda Mangyşlak taraplarda ýöne öň Gorkut ataň ýaşan döwründe Gazak ýokda gazaklar soňra çykýar özbekler soňra çykýar türkmenler bar taýda şol üçin gabyrda şol ýerde ýöne ol serhet zat çekilenden soňra gabyry o tarapda galýar gorkut atan indi sadyk e, gelipdir sadyk ýöne men näme üçin sen göremok ony şu taýyny çözüp bilmän bul Ýene däwet etdi ya da ofisal. Sen özüň maňa iber a sadyk. Öňki iberişiň ýaly. Görýänsiň. Bu gün indi gürrüň şuň üstünde. Türkmeniň taryhynda beýikleriň üstünde durjak we tanşjak bolsak gaty kän türkmeniň taryhynda. Ýöne Saýlap şolary birnäçe näçeden tanatmalyda. Hemmesini tança kitaplar ýazmaly. Aslan birinjiden şu sorag ara gelýärde näme üçin biz tanamaly geçmişimizi. Näme üçin bilmeli şolary bir geregi barmy. Onuň jogabyny şeýleräk bermeli bolýar. Birinjiden iň sadasyny taradyň. Sada suratda mysal bersek, bir ýerde gitýäňiz, gürrüň berýäňiz, soňra çagalar ýa zatlara, meň kakam şuny ýalydy, şeýle bir adamdy, ýa büýük bir işandy, ýa büýük alymdy, baýdy, nämedi, şony guwanýaň-la şoňa bir hili. Ýa çagajyklar dädelerine guwanýarlar. Salam gel, aga Serferide geldi, salam gelsin, Latif Buremäge salam. Indi şondan aňyrlara gideýin-la. Diňe kakamyz däl-de, ata-babalarymyza guwanmaly. Eden işlerine guwanmaly. Sebäbi şolaň eden işleriniň abraýy bize ýazylýar, biziň üstümize ýazylýar. Şondan biz abraý gazanýarys. Şol abraý gazanamyzda biz özümize güýç berýär, bize ruhy güýç berýär şol. Eger aňrymyzda bir ýyly bir güýçli, yftyharly, beg adamlar bolmasa, aý bir çölden gelen bir millet bolsa, onda seň boýnuň hem aşak bolýar başga milletleriň ýanynda. Olar özüni medeniýetli görkezýärler, bilimli görkezýärler, seni çarwa ýaly, düşünmeýän ýaly, çopan ýaly görkezýärler. Sende şony kemçilik gelýär içiňe duýgusy. seni basýar kemçilik özüň olardan kem görýäň kem görüp barşyňa diliňem kem görýäň aklyňam kem görýäň kültüriňem kem görýäň ýuwaş-ýuwaş olardan el çekip oňki gowy ýaly bolup görüp şoňa tarap gidýäň-da bir hili asimile bolýaň sen şol üçin özüňi tanamaly taryhyň tanamaly, şoňa guwanmaly. Onsoň biz o taryhy ýöne boş ýerden bir taryh dogurlap guwanmak-da däl-la. O taryh dogrudanam bar türkmen halkynda. Türkmen halky çuňňur bir taryha eýe. Bu taýda indi öň Hunlar bardyr, Göktürk imperatorlary bar, Seljuklar bar, öňem bulardan söz etdik. Atatürküň özem türkmen, şuny ýaly aýdaýyn saňa. Size. Atatürküň özem ýörük türkmenlerde şu türkçe Atatürk türkmen diýip ýazyp goýaň ýaňky Google-da eýýäm çykar. Osmanlyň özi. Ýöne bu ýedek Ol hemmesiniň üstüne däl-de, birnäçe türkmen alymdan söz etjek bolýar. Üç-dört sanagyndan. Hemmesinden däl. Türkiýeden aýdarys işallah bolýa, onsoň Gökdepeden aýdyň diýip ýazypdyr dostlar, hökman göz üstünde. Ýöne hemmesini birden aýdyp bolmaýa-da, her hepdede bir ýerine wagt aýyrarys. Şolardanam gürrüň bereris. Häzir şu gün men şu zadyň üstünde durjak Büyük alymlar bar Iranyň taryhynda siz hem şony Hä indi gelipdir biziň Rejep Sadyk dostumyz. Ezel wagtynda da geldi. Oy. Sadyk girip bildiňmi? Hawa. Şu gün atlary siziň hemişe eşidip gelýändirsiňiz. Ýöne şonuň türkmendigini hem bilýän nädersiňiz. Hemişe Ýeraly diýip tanatýandyrlar. Şolary size deliller bilen aýtjakam. Birinji Ibn Sina. Meşhur dünýäde tanymal alymy, dogtory, muzyk ussasy, näme diýseň bar ýa şyfa kitabyny ýazan, hatda şu korona günlerde bilýäňiz-ä ol şondan filmlerini görkezýärdiler Orsýetde dogurlanan filmini şu korona ýakyn bir geçmişde webazat bolmalyda bir hastalyk çykypdy, şonda adamlara öwüt berýärdi, burunlaryny tutmagyny, ýagjagaz çalmaklaryny, muzyk diňlemeklerini, bir-birine daş durmaklary görendirsiňiz belki-de. Onsoň ikinjisi hem üstünde durjagymyz, açyklajagymyz Ebu Nesr Farabi Olam türkmen. Ýöne onam açyklajak. Ondan magt son ha geldiň soňuna sadyk hoş geldiň. Ha geldim doktor ya salam aleykum doktor. Wa aleykum salam sadyk can. Eee ne men muň ugur oňurmayan bir bu gerek bir kynçylyk boldy mi bir sen bir gizrek çagyryp boldy seni. Geldim, gysl bolmady, çykdym tekrardan girdim men doktor. Aha, bolýa, hoş geldiň. Şu gün indi men sen zat bolan başlaberdim-de, ýöne häzir edil mugaddemesine içine giremok. Şol üçin senden şu men dört täne şahsyýeti tanşjak bolýan. Bir Ibn Sina, iki Abu Nesr Farabi,
üçünji Mewlana, möwlewi, dördünjem Baýezit Bestami. Dördüsi hem türkmen. Türkmen ýa türk dany, dogry türkmen türk bir özi geçmişde. Şo ýöne oňa girişmäkek senden näme habar türkmen sähradan näme habar? Biraz senden habar alaýly ilki. Ondan soňra bu tema geçeris. Türkmen sähradan eşdilen täze zatlar barmy? Türkmen Eýran. Bu zatlardan Doktor Jan şu bize bir habar geldi täze. Eee Fermandarynyň Akkalan Fermandarynyň bir eee Sistani goýmaly diýip täze eşitdik biz habar indi bilmedim o habar dogrumy dogry dämi. Doktor sen o bundan bir habaryň barmy şu sen bir habar geldimi? Akgalaň farmannahyny degişdirjekmişler, öwez etjekmişler. Ýo men ony ha eşdemok ýöne şu Akgalaň fermandary şu Magtymgul günlerinde zabyllary getirjek bolupdyr diýen merasyma. Ýa-da türkmenler hem oňa rugsat etmändir diýä. Şon ýaly bir gürrüň eşitdim. Şo bolup çykanmasyn o gürrüň. Ýa-da. Ýa-da. Ýa-da. Şol hawa-da. Oň üstüne-de elbetde gürrüň edip bolar. Ol ýaňky biziňkiler munuň da muň daşynda bam başga habar. Sizden eşitdim. Başga habar
öle Magtymgulynyň Aktokaýda geçen dogum gününi şeýt tutdular, gutladylar. Biziň türkmenlerimiz Türkmensährada. Ondan bir bize bir habar berip bilermisiňiz? Näme boldy, nähili boldy, nähili durumlar boldy, Duktorjan, bir habar berseň diýýän.
Ýok, ol habarlar men sizden eşitjek bolar. Ýa bizden, ýa bizden, sen Awa. Diýsem gowy bolar-da bize görä. Awa.
Ýöne indi bolýa häzir iň azyndan şol zabyly meselesini men okuýdum-da ýaňky telegramda. Şony bir Küşdi şudan ralende ýaly.
Öpdi. Der Türkmen Serhadi, Ezin Muhim Terdi. Men olaryň önem ýazyp durjakmyş bize. Men bir gözleýin ony, habary. Diňläp tutdurjan, sen sözleriňe.
Şu biziň aramyzda şu mesele diýip geçjek bolýan. Ýa-o.
Şul näme şo zabyllyň türkmeniň arasyna getirip Magtymgula goşjak bolýa, türkmenlerem oňa rugsat etmeýä, kabul etmeýä aýdyşlaryna görä. Ýa-o. Meň öz pikirime görä dogry iş etdir türkmenlerimiz.

Aýza sun tort mena medam eýden. Hawa. Şeýle Aslynda ol fermandarda tagsir tagsir ýok. Fermandaryň özünde diýjek bolýanda ol duran bir memur ýaly-la. O Ýokargystan darydan o taýdan bu taýdan oňa buýruk berýärler, emir etýärler. Olam bolýa diýmeli bolýa-da, çykyp gitmeli bolýa-da, iki ýoly bar. Ýöne gürrüň şu ýerde, meselem, Umuman, biz ynsan, bir ynsan hökmünde seredemizde, ha, bir kowum başga kowumyň zadyna gelmegi gowy, toýuna, gutlamagy, merasimine goşulmagy gowy. Dogrudan. Ýöne, ýöne ştaýda irat şu ýerde. Sen hemişe o taýda bir deňlik döretýän bolsaň, ikisini deň çagalan ýaly seretýän bolsaň, hemme kowumlara, Birini öweý tutup-da, o birini öňe sürmeýän bolsaň. Hü. Onsoň biriniň ýerini alyp goýana bermeýän bolsaň. Bir adalat bolsa, onda seň oturyp döwlet tarapyndan şolary getirmegiňe hiç gerek ýok. Halkyň özi ony gowy görenden soňra, ýürekden halandan soňra halkyň özi ýol berer.
Dogry. Ýöne sen ýylyň üç ýüz altmyş dört gününde duşmanlyk ýaratsaň, o taýda tebigy zat ýaratsaň, mezhepçilik etseň, türkmene ýol bermeseň, mezhebine ýol bermeseň, onsoňam haçandyr Hefti Wehdet ýaly gelende gel birleşeýli diýjek bolsaň. Ýa Magtymguly Güller gelende-de gel kowumlary birleşdireýli diýseň, o näme oýun ýaly bolýa-da ol. Goýun ýaly bolmaýar. Dogry, dogry. Şol üçin men şuny aýdasym gelýär döwlet adamlaryna, on ýaly hepdede ýa aý, aýda ýylda bir gezek gutlamak bilen birleşik döremeýär, agzybirlik bolmaýar. Çyn agzybirlik adamlaryň arasynda adalat bolan wagtynda döreýär. Döwlet adalaty ýöredip beren wagtynda döreýär. Hum. Şol üçin barýan ýollary ýalňyş. Hawa, indi Sag bol, Sadyk. Sadyk. Türkçe diýmek, bu sorak geldi şulara, maňa e, nähili bir sen muňa bir açyklap bilersiň bize. E, şu ýanky e, ýolma salýandan bolan waka şuny meselen döwletiň öz tarapyndan bolan zat däl, meselä soňra diýjekler ki, türkmenler böyle, türkmenler öyle, ýa Nyzam bilen tersleşýär, nyzamyň garşysynda durýar. Şulary meselem işden aýyrmak ýa meselem öwretmen ýa mugallymlyklardan aýyrmak ýa mesulyýetden aýyrmaklyk dälmika, ja bir syýasat dälmika şu duktorjan bir bize bir açyklap berseň. Birinjiden Hajar hanym hoş geldiňiz. Biziň Türkiýedäki doganlarymyzdan. Sag bolsunlar. Hawa, ony birinji gezek hem daňky goluma salýanyň zadyndan, şol çatyşmalardan, çaknaşyklardan söz edemizde aýtdyk, oň esasy asly o döwletden, ol şol adalatsyzlykdan, türkmeniň ýerini almakdan, hemmesini açykladyk-da hemme taraplaýyn. Ýöne onsoň sen bir-birden şuny et, şuny ur diýmäge gerek ýog-a. Sen bir ýalňyş ferengi ýetişdiriňden soňra, şony goldaňdan soňra, şoň miweleri özi ýalňyş çykýa. Ony sen bir birden şu miwäni şeýtmeli, beýtmeli diýmä gerek ýok. Şol üçin köki dogurlamaly. Şol kulturyň ferheň köküni dogurlandan soňra, şol jamada deňçilik bolanda, adalat bolanda, soň hem deň serediňden soňra, Ondan soň o kynçylyklar döremeýär. Biz diňe ýüzüni görmeli däl-de, şoň aňyrsyny köki bile görjek bolmaly. Şony aýtjak bolýan. Sag bol, doktorjan. Aa, sag bol.
Meniň bilen işim bolmasa, sen gürrüňi dowam ediber bolmasa. Bolýa, men şol birinjiden şol Ibn Sina şol hakynda Ibn Sina hakynda bir zadam çykypdy, şol Eýrandaky Ajans haber ileride Türkiýe eýe boldy, Türkiýe ony türk diýip ýazypdyr. Bir müjessemesi guruldy Ibn Sinaň. Ibn Sina. Owa, o Bimarstanyň öňünde, Bimarstanyň aşagynda-da näme ýaz, beýik türk alymy Ibn Sina ýazýar. Suratynam görüp otyň şu wagt internetde. Oň bular gyýyk döwik aý näme ýazýarlar şony ol iranly ol fars ol şony ýazat diýýärlerde. Bu iranlaň wady bar dogry taryhy da bilenok bular dogry öwretmeýärlerde. Bular meselem şol şol ýurtlarda kim farsça bir zat ýazan bolsa şoňa fars bu diýýärler. Meselem biz şu wagt özümiz roman zat ýazamyzda farsça ýazýarsa Ne bar? Özümiz açyp şu türkmen açyklamasaň näçe ýyl soň bize de pars diýjek şuna. Ol geçen zatly da bernamalarda da aýdyşymyz ýaly öňki şol döwürlerde alymlaryň arasynda ylmy kitaplary bir arapça ýazmak özi bir adata öwrülipdir. Resmi dil bolupdyr-da. Ondan edebiýatda da şol farsça ýazmak bir edebi zat bolupdyr, bir ýoň bolupdyr şo suratda. Onsoň bular köplenç o döwürlerde şol türkmenler hem, parslar hem, başga zatlar hem şu iki dilde ýazýarlarmyş. Mysal üçin siz meselem Osmanlylar türk da şolar. Türkiýe gelenden soň orada öz gasyrlaryny, saraýlaryny parsça ýazýarlar.
Şehnama günat diýerler. Özlerim türk Eýrandan da başga ýurt gurandan soňra da. Ol baza. Ol üçin on ýazmagy bilen fars diýip bolmaýar.
Ýok. Ibn Sina özi şeýle seretsek, yslam aleminde dünýäde belli alymlardan doglan ýyly 980 miladi ýyl diýip hasaplanýar. Miladi ýyl bolanda hemişe de şol zadyň üstüne Alty ýüz ýyl yza gitseň Medende şol hijri bilen deň bolýada. Alty ýüz ýyl ara. Hawa. Indi biz bärde miladiýe öwrenişipdiris. Özem şoň ýaşan ýeri, dogan ýerem Buhara. Şu wagt Özbekistanda ýer alýar. Hawa. Ýöne Eýranyň Hemedan şehrinde ölüp galýar. Ölýär. Ýöne alym adamlar ol serhet ýok, zat ýok, gezýärler, görýärler, şo taýda wepat etýär. Gabry da Hemedan gabry. Onsoň näçe ýyl öň, näçe ýyl öň şol Hemedanda şoň topragyny alyp, täzeden bir owadan bir aramgah bejermeli bolýar şoňa. Şol wagtda ors antropologlar, bassanşynaslar, Şolar oturyp şoň üsünde tä gabyrdan çykaranlar şoň süňkleriniň üsünde kemik ýüz ýüz süňki hemde jelleriň üsüne bir zat geçirýärler azmaýyş geçirýärler-de. Şonda süňkleri edil şu Türkistan ekalk ýaly şeýlerek bir az süňkja çykyndy ýüzleri şeýle bolýar ýeje bolýar-da. Olara meňde.
Edil şol ol jellerde edil şol Türkistan näkilerden bolup çykýar. Ýöne muny Eýran gyl eýlam etmeýär muny. Türküňki ýazýar ýöne. Bir sebäp şi, Ibn Sina. Ikinji, şoň Familiň we Sina-da türkçe atçy, türkçe türkmençe. Sina nirden gelýär? Asly synamak sözünden gelýär. Synamakdan.
Sina, hawa. Türkleň arasynda beýle at berilýär-de, meselem, Gorkut ata, gorkmak beýle gorkuzmak, gorkut. Hawa, dogry. Syna.
Ürküt. Syna, hawa. Bir emr etýän ýaly halatlarda at berilýär şoňa. Muňam aňyrsyny şeýle barlap görenlerine syna ady parsçada soňra bizden geçýär şu parsça. Şol üçin muň üstünde makalalar ýazyldy, Türkiýede hem şol diňe ýöne şol palan adam türkmüş, türkmenmiş diýip gor täzip bilen nä bolaňky. Şol alymlar şoň üstüne süňküniň üstüne, şoň jeniň üstüne takyk edip, onsoň adynyň üstüne, dogan ýeriniň üstüne, hemmesiniň üstüne şony bilip şeýdip çykarýarlar. Ýöne bular Şol Ymam Sadygyň oglumy şu Ismailiýe bir zat bardyr. Şu şu bir bir şahasy bar şol Ismailiýe diýip. Şol edil şiga däl-de şigadan farklyrak bir ýol şol. Şol Ibn Sina şoňa baglymyş, şo mezhebe. Ismaili. Şol üçin hem bular hem özlerine ýakynrak görüp gara şony pars etjek bolýarlar-da. Şol ýaly mesele bar. Ýöne ol edil o şigam del farsam del. Birinji Ibn Sina o ýerden muny isleseler türkçe bilýärler Ibn Sina türkmi diýip ýazyp görseler gowy makalalar da çykar. Hatda muň bir milli kitaphanasyna Ankarada Gadym kitaplary şeýle dörjeleşdirip baryşlaryna bir türkçe ýazan goşgusy-da çykýar. Iblisi ýer. Türkçe goşgusy bar, hawa. Onam şu ýerde şonda bir bölek ýeken aýdyşym ýaly gadymlarda bir parsça zat ýazylýar-da. Ýöne öz ene diline-de bolsa Möwlewi-de şonuň ýaly öz ene diline-de arasynda atýar şony.
Ýazýar. Bu taýda-da şeýle ýazýar, Her günde, her günüň nämä haýyrdygyny, nämeden uzak durmaly bir ynanç bardyr, sagat diýýär, gün diýýär, şoňa, şoň bilen baglanyşykly bir goşgusy bar şu ýerde. Şony okap bereýin. Ne diýýär? Duşenbe, şenbe güni gitme şarka. Şark tarapa gitme diýýär. Duşenbe bilen şenbe güni. Indi muň tefsir zadyny bilje, ýöne açyklamaly-la, ýöne men diňe goşgusyny okap geçeýin.
Ne ýekşenbe, ne juma güni garba gitme diýýär, garba diýýär.
Ýekşenbe bilen juma güni garp tarapa gitme diýýär. Onsoň seşenbe, çarşenbe güni zinhar şimala gitme, eý sadyk syrry ýar. Boldumy?

Wesýetini türkçe ýazypdyr ha. Oho muny Ibn Sina sempoziumynda Ankarada müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylynda bir barlaýjy şu zatlary dile getirip aýtýar.
Onsoň şekilli bu Ibn Sinadan ikinji zada geçýäris. Farabiýe geçelim. Farabi olam öz türkmenlerimizden.
Faraby. Ebu Nesir Faraby. Hatda ol taryhy kitaplarda Ebu Nesir Faraby da taryhy kitaplarda ýazylyşyna görä türkmen telpek donly gerýämiş.
Wa. Nire gitdi otursa zadysa türkmen geli denýämi diýilýämiş. Şuny ýala. Özüm dutar çalýarmyş.
Geňo.
Awa, şol dutar çalýa Farabi, onsoň Bagdada gidende türkmen dutaryna görä täze bir saz döretýär şo ýerde. Araplar üçin. Dogry.
Şu hakda wagtda biz öň Sähra gazetinde bir makala da çap etdik. Ony ýazanam zat bilenim Aşyr Gazi, araşdyrmaçy alym. Şo ýazypdy, biz olam iňliz mi alman bir ýazyjyň ýazan taryhy eserinden şol çeşme görkezip şu zatlary öňe sürüpdi makalasynda gowy makala ýazypdy. Ebu Siladan soňra şol İbn Sinadan geçeýin, ştada bir notalan zatlarym da bar meň.

Öz geçmişiňi bilseň, öz uly milletiňe ynanýaň, şol üçin öz diliňde gowy goraýaň, külturyňda, ferheňde gowy goraýaň.
Kemsinmeýäň bagşy halklaryň ýanynda. Ebu Nesr Faraby, asyl ady Muhammet Tarhan ibn Owuzlyk. Muň dädesiniň adam türkçe. Süper.
Uzluk. Tarhan, bir guşuň ady Muhammet Tarhan ibn Uzluk.
Abu Nesr Farabi bunun lakamy.
Gadimda arapça da goýardylar näme de şu wagt biziň atlarymyz oglanlarda da bar da atalarymyz babalarymyz da arapça goýarlar türkçe de. Hawa, arapça okutýarlar, musulman bolupdylar, şol atlar mod, mod bolýar-da, şol türk atlardan arap geçme şu wagtlarda bar. Öz atlary türkçe-de bolsa bir lakap alýarlar şonda lakap. Türkmenistanyň Farýap obasynda şäherinde, şäheriň ýanynda Wasiç diýen bir obada dogýar. Türkmenistanda dogýar. Onuň Bagdatda okamaga gitýär, şo ýerde türkmen dutaryny alyp, Onsoň özem Aryf türkmen makamlaryndan çalýar. Türkmen dony-da bar egninde.
Ýa-a, täze türkmen sazyndan täze bir arapça sazam döredip berýär. Onsoň şeýle bir Ibn Sina-da biziň

Şu biziň juwanlarymyza, ýetip gelen oglanlara haýsy türk dilinde Türkmeniň taryhy çap bolupmy, şeýle bir haýsy bir kitaby märifi edip bize tanydy bilersiň biz şony okamak üçin, taryhymyzy bilmek üçin. Öýle bir kitap barmy, çap bolan barmy? Bar, bar. Indi ony soňuna geçeýli. Häzir men şahsyýetleri tükedeýin. Üçünjä geleli. Tamam.
Olar ýaýylar.
Üç möwlewi, möwlewiden sorapdylar. Möwlana Jelaleddin Mämmet Muňa möwlanaňam öz familiýaň özi tapawutly familiýalar berilýär-de. Näçe ady bar şoň? Möwlana Jelaleddin Belhi diýýärler.
Tazyhdan. O, Mowlana Jelaleddin Rumy diýýärler. Rumy-de diýýärler. Hawa.
Ýene, ýene bir at diýilýärmika diýýän. Garaz, e, nähili ol iki iki adam şoň ýaşan ýerini görkezýär. Balhda ýaşaýar dogýar dagy. Balhda näme şol türkmen zatlar e, e, türk türk şäheri Balh diýeni. Onsoň Rumy diýen ýerden gelýär. Soňra şol on üçünji ýüzýylda ol dädesi, dädesi bilen göçüp gelýär-de, şoň maşgalasy göçüp gelýärler. Konýa, Kunýa diýýärler. Konýa gelýärler. Onuň dädesiniň ady Bahattin Welet diýýär muň dädesiniň adam. Onsoň Rum Bi türkleň ýaşaýan şu Anadoly diýen ýa ýerimize öň Rum diýýär. Rum ýurdy diýilýär-de. Magtymgulyda goşgularyny käýerde Rum diýip geçýändir, Rum ýurdy diýip, şu Anadol ştaýlary. Näme üçin sen türkler almadyň, almazdan öň Rumlar ýaşaýardy bu ýerde. Rumlar ýaşaýardy, şu Pilestinde, şu Türkiýäň ol ülkelerinde.
Dogry, dogry.
Şonuň hem Rum diýary. Möwlanada bärik häzir hem Rum diýilýär şu ýere. Rum. Geçýär şu at. O Möwlana da buraya geçip gelende şta e, Möwlana Rumi diýip at berilýär oňa.
Indi muň goşgularam edebiýatlaryň aýdyşymyz ýaly fars dilinde de ýazylyşy. Ondan farsça ýazandan Muny da gara fars diýjek bolýarlar. Ol bu da şol türk türk türkmen özem hatta şu goşgularynda da öz bir il türkdigini belli etýär, aýtýar özem. Birem ýaşan ýerde Konya Celaleddin Alaaddin Keykubat döwründe ýaşapdyr. Onsoň bulary men öz goşgularyn aýdaýyn da, indi göçüp gelen ýeri-de, göçe gaýdan ýeri-de Balh türkleň ýaşaýan ýeri, gonan ýeri-de Balh. O döwür geçiş gadymda şol Osmanlylary-da türkmen diýilýär. Türkmen, türk hemişe bir manyda alynýar-da. Bir goşgy, birnäçe goşgy türkçe-de ýazypdyr. Birinjiden-ä şony, şony aýtmaly. özi türk bolansoň ýazýar-da. Şoň birini men gördüm elimde şu wagt. Bir tarapy parsça, bir tarapy da türkçe. Bu hili molemme diýilýär, molemme. Iki dilde ýazmakda. Şol bir näçe ýetir men okap bereýin şu ýerde. Mahas nemidanam hurşide ruhat ýana, Parsça, Bu aýyrlyk oduna janym neçe bir ýana. O odan ýa. Mor demsi çyragy to merdom heme midanän. Yşk ody nahan olmaz, ýandykça irer jana. Set tir senet ber dil an turki keman ebru. Fitneli ala gözler

Bular aýtmaýarlar. Hatda sen goşularyna bak, zadyňy de öz türklügini bildirýär, goşular parsça ýazanlarynda-da. Şeýle. Indi şähere gelipdir, Gonyýa göçüp gelipdir bular, indi bular baş ýerden, zatdan geldi diýilýän bolmalylar.

Aslam Turkes egerçi hindi guýandy. Ýa.
Birde gadymlarda parsça-da diýilmeýär, hindi diýilýärmiş ýa parsça-da. Onam aýdy, şa-da belli bolýar. Ýa.
Aňyrsy hintden göçüp gelen-ä bulaň. Şonuň üçin bulaň dinine-de hindi diýilýär. Onsoň bir ýerde, ýene bir ýerde türklerden şeýle Türk kim diýip soralýar-da muňa.

O taýda türk ýanak toplaňa hüjüm eden türk ýaly bol. Bir de diýä ştaýda siz türkleriň risalasyndan diýä. Türküň ban ýerinde diýä hiç kim heraç alyp bilmez diýä.
Ara horluk da diýip bak milletlerden pul alyp. Şoň ýaly ýa-da Onsoň belli daş ol türkligini görkezýär. Onsoňam ýene dördünji sürüňler beter zat boldy-da agyr boluberýäri. Geljek hepdelerde eger nesip bolsa men şo bir bernama bolmaly şol şo paýlaşyp-da bolýar-da ekrany. Hawa.
Ýaratlar görkezýän bolýar. Şolardan ulanmak niýetim bar. Bir-de şitady unutmaýlyň. Ahyň Möwlanamyz bar. Ibn Sinamyz bar. Hawa.
Farabiýmiz bar. Biz bara barsyýas. Garaz ýok zady, hemme zady e, özümiziň geçjekde bolup durmaýas. Diňe şo dille ýazdy diýipdi, biziňki diýjekde bolmaýas. Taryhy zady belli. Hawa. Şonuň üçin bulara eýe çykmalla. Ýogsam Sädi türk diýip duramyz aga, Ferdusi türk diýmeýäs, Hafiz diýemiz, emma bu türk dogrudan. Ibn Sina we kän alymlar bar başga milletlerede. Birde biziň Bessami zadymyz bar, e, Bayezid Bessamimiz bar. Olam Sultan el Arifin diýip bilinýär. Sultan Arifin dogry. Arifleriň sultany, ýaman büyük derejä eýe.
Ol şol men şol Tezkeretil Owliýada Attaryň ýazanda şoň menakyplary bar, meňkä bir bölümi. Şonda şoň ýaşaýşyndan gürrüň berýär-de. Indi şo bir men okapdym ony özüm hem. Şol jeňňele gidip gelýärkä, yzyna haýwanlar-da yzyna çykyp gelýär, şeýle şony söýüp. Ýylan, arslandyr, zatdyr.
Iki adam daş ýerden zady görjeklik gelýärler. Baýezit Bestami kim şeýle ady belli zady bil dünýä bir göreýli ýakyndan diýip, Näçe gün ýol ýöräp gelýärler öýüniň ýanyna. Onsoň gapysyny çalýarlar, muň gapysyny kakýarlar. Awa bir zenana çykýar. Bamy Baýjyt Bessamyna soraýarlar. Ýaňky ýüzüni turşudyp, näme işiňiz bar diýýär. Zenana, heý, ägi ýamanlardan bolmaly-la. Başa düşenlerden, Alla saklasynlardan.
Onsoň Bizler daş ýoldan geldik, näçe gün bäri şu alym Aryf tanalýar, bir göräýjek bolup gürleşäýjek. Aý, siz akylsyzlar diýýär. Şuň üçin nirelerden geldiňizmi diýýär. Gije gündiz atyp özüňizi horlap dämit. Aýoý, gapyny ýapyp goýberýär ýüzlerini. Bular hem aňňylyp galýar oturýarlar we onsoň Aý, nähili boldy ýara, biz daşdan şeýle bir waspyny eşitdik, dünýä belli ýanyna gelip, aýaly beý diýip dur bize diýýä. Geň galýala, indi aý ýör gideýli diýýäle, biderek boldy buna diýýä. Ondan gyraň daşdan ses eşitdi ýaly boldy, boş çykdy diýýä. Onsoň gitjek boýlaryna ýanyna eke bir aýt, ýa biz diýýä şunça ýol geldik näçe gün diýýä. iň azyndan bir göreýli şuny. Görmän gitmeli. Onsoň näme odun ýygnamaga gitipdir jeňňele. Gitýärler şundan dowdan çykýar jeňňele ýakynda aňyrdan bir nurana adam gelýär diýär. Haýbatly, ýöränli ýylanlar, zatlar yzyna düşüp diýär. Gelişine durşy enerjiýa ýyşyk bolmaly-la. Salamlaşýarlar, oturyp görýärler, onsoň Hä beýik. Dogrudanam uly adam, beýik adam, gürleşem zadam. Ondan soňra ýörellerinden soňra maňa diýýärler-de, diýýär, pir diýýär, ýewliýa. Biz-ä seň öýüňe bardyk diýýär. Ondan bir aýal çykdy öňümizden. Bu da bize akylsyz diýdi, bir zat diýdi, näme işiňiz bar gelipdir daş ýurtlardan.
Şeý diýdi, biz has aýtýardyk, ýöne gal, seni görenimiz gowy boldy diýýär-de.

Atalary Zertoşda ynanýarmyş, onsoň dädesi-ha musulman bolýarlar, soňra bularam çagalar musulman bolýar
we şo yslam bilen galýarlar. Eee welaýaty Kümüş diýen welaýat şo wagtda döwürde Kümüş diýen bir welaýat barmyş.
Ýakynymyz bolmaly şu Kümüş welaýat. Bular şu Bessamda-da ýaşansoň şu taýlarda diýýär. Şonda ýaşaýarlar. Onsoň atasam beýik adam dädesi Ebu Teýfur Dastan dädesiniň ady Syruşan. Ýöne şol men şony birinji gezek Jepbar ahun nik nahat bar sagbolsunlar ýaşlary uzak janlary sag bolsun şo bu jerde otyrkak şuň türkmenligini aýtdylar maňa Dogry.
Onsoň men zat etdim hä şol dykgatym çekdide oturyp muň üzinde bir makala ýazaýyn diýdim Oňa bir makala ýazyp Türkmenistanda gazete berdim, çap etdim ony. Gowy edip muň ýaşaýşyndan da aýdan sözlerinden. Olar hem geň galdy şoň türkmenligiň. Soňra sährada da çykardyk şony. Bu şekilde şu wagt men bir däne suratyny görüp durun özüm nap türkmene meňzeş çekipdir kimem bolsa sag bolsun. Garaz şu gün meni şu dört adam, dört türkmen, dört beýik taryhymyzda Türkmeniň agzyndan şeýle beýikler, ägirtler çykypdyr. Bu türkmeniň şu beýik milletdigini görkezýär. Biz şulara guwanýas, ulaltmaly şulary, şularyňam dabaralaryny geçirmeli, eýe bolmaly şulara. Şular bilen biz öz geçmişimiziň, taryhyň, milletiň uzyn beýikdigini görkezip bilýäs. Indi geljek zatlarda-da Tandar şeýle. Bir gezekçe alymlar bolsun diýdim-de. Elbet, urşa, jeňe, sowaş bilen almaly bolsa, türkmeniň yzyndan ýetjek ýokmuş ol. Dogry.
Döwlet dikjek bolan türkmeniň ýanyna barar diýýärler ekeni o wagtlarda. Ýöne sowaşyň daşynda alymlarymyzam känmiş. olaram tanamalla diýip berdi. Hawa indi Dökülje men sözüň arasynda indi alymlar diýeniňizde indi biz din hakynda yslamy hakynda bakanymyzda Ymam Buhary ýanak Ymam Muslym ýanak Ymam Nusai ýanak adamlarda hadys barada döräpdir şoýdun o hakynda da gürrüň bersek beter köp ýa köp zatlar barda diýjek bolsakda indi wagtymyzda ýok biziň wagtymyzda gutaryp gelýär.

Şeýle sorag bolsa ýene-de görüp otyrsyň.
Arslan Şems Tebrizliden bize söýlärmisiň diýipdirler, diýermisiň diýipdir Şemsi Tebrize o-da inşallah geljek pursatlarda. Şems Tebrizi biraz çylşyrymly şahsyýet. Oň birinjiden ony men türkmüdir pa ony biljek däl. Ýöne özem bir sembolik şahsyýetmi, çynmy, olam bir gürrüňli-la. Olam biz bu wagt türkmen şahsyýetleri tandamsak, bu çerçewä girmeýär-de zada. Ony öýsem başga wagtlarda seretmeli bolýar. Ýöne sen kitap, taryhy kitaplar diýdiň. Taryhy kitaplar şu Eýranyň özünde-de çap bolýanlardan az däl. Şol Taryh Türkmeninden Emin la Gülüň ýazan Mady Taryh Syýasy Ijtimaýy Türkmen ha. Hawas.
Onsoň
Hawa Taryhy Türkmena Big Deliň ýazany bardy. Başga Türkmenler Taryhy diýip o Aheňgeri merhumyň bar. Onsoň
e, Radyň e, Faruk Sumeriň ýazan kitaby terjime bolupdy. Hawa, paryslyň erki, hawa, dogrudyr. Oguzlar, hawa, oguzlar terjime bolupdy. Mehmet Saraýyň ýazanlary şo terjime bolupdy. Olary okajak bolsalar, meň berýän adresim hemişe şu Ferhat Gazy şolardan sorap bilerler. Bir beş wagt dünýä gaty giňeldi internet bilen. Birazjyk türkçe öwrenseň kän kitap gaty kän türk dilinde. Pdf-ini alyp zat edip şony geçiribermeli, okabermeli. Gaty kän, diňe okamak niýetiň bolmaly-da, öwrenmek niýetiň bolmaly. Sag bol.
Öwrendikdir. Ýaňky Semnan zady ýene ýazypdyr-da, men ony dogrusy bar-a, kän zat biljekkä, ýöne şol, olam şol internetdäki gaýnaklarda ýazýar şuny ýaly çeşme. Sedusiýiki hezri we ceddeu siruşan rabba ve ali Welaýaty gumes, karantilsini kümüş ýagtygy dan essäs Bänabäri Bärhire baýat ýetjätti Baýezidi Bestami Zertuşti bu çeýle eşkbaryny dewam etýär. Ýöne şularyň görkezilişine görä, ol ýaşan ýeri Bestam şäheri bolsa, o wagtda o türkmen şäheri bolmaly. Birem şol seljukly döwrüne gelýär, ha, türkmenleriň hakimiýet etdigi döwrüne gelýär. Hakim bolan döwrüne. Şonam unutmaýlyň, hä? Indi galanyny men biljek däl. Indi belki başga ýerlerde gowrak maglumat çykar. Şu görüşme aýtýan-da şu wagt. Ýöne men şuny beter agyr bolsa, wideony biraz ýeňildip täzeden goýmagym-da mümkin. Bir görjek bolýan, başarsak. Indi näme beter agyr bolarmyka diýip beter dem zat etmäýeli häp geljek hepdä goýaýyn.
Owaý gitmeli wagtymyza duktorjan wagtymyza wagtymyzdan-da geçdi indi öz kesilmesin onuň bernama şularda bir hoşlaşyp aldyk. Hawa köp sag bol Sadykjan. Sag bol inşallah geljek hepdelerde ýene doktoryň programyny goýarys inşallah seň doktorjan nesip bolsa. Hawa. Geljek günlerde. İnşallah we bizi şeyle eee görüp her edip eee izarlap dogan dostlarymyzyň hemme sag bolsunlar. Sag bol. Taňry ýalkasyn. Saglyk ol şeýleň birje dana bir sorag berdim birine görmän galyp Seljugian Türkmen bir isimler diýip. Soraklary görüp bilmedikde bir näçeden sorag bardy. Ana şu. Aw. Soraklaryna ýazyp dana bize iberildi. Bara ýöne başda aýdyşymyz ýaly lakamlary lakamlaryny arapça goşýarlar şu wagtda. Lakamlar.
Meselen, Ebu Nesr Farabiň dädesi Uzlyk. Uzlyk, uzlaşmakdan gelýärdi. Ýöne lakamy Ebu Nesr Farabi. Özi şo wagtda arapça ýazmak zat bir ylym, alymlyk alamaty şony ýalyrak bar. Parsça goşgy ýazmak şony ýaly bolupdyr şo döwürde. Bir de bu täze musulmanlaşandan bir döwürleri. Şonuň netijesi ýaly. Ileride ýene-de şeýle gürrüňleri berjek bolarys. Hemmesine ýatan ýalkasyny aýtýan. Bir gezek beýle iň azyndan hyzmatlaryny bolup dursa ýene şükür. Iň azyndan az-da bolsa bir azajyk bir maglumat.
Ýöne wagtynda saat on ýarym. Türkiýe wagtyna saat dokuzda biziň doktoryň inşallah bernamasy başlanjak. İnşallah geljeklerde-de gatylyň. Hemmäňiz-de sag boluň. Biz-de teşekkür edýäs doktorjan seniň sag bol. Men-de size sag bol aýtýan, Sadyk aga.
Saglyk görüşeýlik. Indi men mundan çykýan, çykýan.
Bolýa. Sag bol. Wideoýy bitir diýip.